א גוטן דאווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. און איצט לאמיר הערן א מיינונג פון שלום בענפעלד וואס טרעט אויף אפט מיט מיינונגען וועגן דער וועלט און פאליטיק און געשיכטע. ער איז אן אפטער מיט-אנפירער פון אונזער פראגראם, און דערצו איז ער פראפעסאר עמעריטירט פון וואשינגטאן אוניווערסיטי סעינט לואיס. איר זאלט וויסן זיין אז זיינע מיינונגען, אלע אונזערע מיינונגען, זענען לאו דווקא די מיינונגען פון דער סטאנציע, פונעם אידישן קול, און פון אונזערע ספאנסערס. און שפעטער אין פראגראם וועלן מיר ברענגען צוריק אונזער אינטערוויו מיט שרה רחל שעכטער, רעדאקטארשע פון פארווערטס, פון פארגאנגענעם הארבסט, ס'איז כדאי צו הערן, ס'איז א לענגערע אינטערוויו, אפשר האט איר שוין געהערט, אפשר איז כדאי נאכאמאל צו הערן. האט הנאה פון אונזער פראגראם. טייערע צוהערער צום אידישן קול.

אויך פון די געשעענישן פון די לעצטע עטליכע וואכן, אז די צווייטע טראמפ אדמיניסטראציע איז ניט סתם א המשך פון דער ערשטער. מיר האבן, ווי עס איז, דורכגעלעבט זיין ערשטע רעגירונג און געמיינט אז מיר זיינען שוין פטור פון דעם שארלאטאן. אבער איצט זעהן מיר אז זיין איצטיגע רעגירונג איז אן אנדערע און אסאך אן ערגסערע ווי די פריערדיגע. אנשטאט למשל דעם אלטמאדישן און באשיידענעם וויצע פרעזידענט פענס, און די אנדערע ראטגעבער זיינע וואס מען קען זיי גרינג פארגעסן, האבן מיר דעם יונגן און אמביציעזן דזשעי די ווענס, א חתיכע חברה'מאן וואס שניידט זיך אויס צו זיין טראמפ'ס יושר, און דעם נישט ערוועלטן אילאן מאסק, טראמפ'ס רעכטע האנט וואס מאכט א חורבן פון דער פעדעראלער רעגירונג. טראמפ און מאסק מיט זייער שנעלער, אימפעטיגער און אפט סתירות'דיגער פאליטיק האבן אנגעמאכט א כאאס דורך פארשוואכערן אדער אפילו אפשאפן וויכטיגע און נויטיגדיגע פעדעראלע אינסטאנצן און באפרייען פון דער ארבעט טויזנטער פעדעראלע אנגעשטעלטע אן א פארוואס און אן א פארווען. היינט דער קאבינעט, די קאבינעט מיטגלידער א מאדנע באנדע ווי למשל ר ראבערט קענעדי דער דריטער, דער שונא פון איינשפריצונגען וואס איז געווארן דער סעקרעטאר פון געזונטהייט. וואס איז דער פלאן דא? עס דארף הייסן ראציאנאליזירן די ביוראקראטיע און באלאנסירן דעם בודזשעט, שפארן דערביי ביליאנען און ערמעגליכן אז מען זאל קענען שניידן די שטייערן וואס לייגט זיך נישט אויפן שכל, מאכט מען עס מיט נידעריגע שטייערן וועט מען נישט קענען באלאנסירן דעם בודזשעט, ענטפערט

אויפהערן שטיצן אוקראינע און עפנטליך באליידיגן אין ווייסן הויז דעם אוקראינישן פרעזידענט זעלענסקי וואס איז קיינמאל נישט געהערט געווארן אזא מין זאך. עס דוכט זיך מיר און עס דוכט זיך אנדערע אז דער כאאס איז א בעקיפנדיגער צעטומלען די מוחות און די געדאנקען פון דער אפאזיציע און אין דער זעלבער צייט דורך טעאַטראַלע שטיק ווי נעכטן ביי נאַכט, גוזמות און סתם ליגנס, אָנהאַלטן די פעסטע שטיצע פון די רעפּובליקאַנער, וואָס האָבן נעכטן ביי נאַכט געפּאַטשט בראַוואָ, נישט קוקנדיק אויף די נאַרישקייטן וואָס טראָמפּ האט ארויסגעזאגט אז למשל מיליאנען וואס טויטע וואס באקומען סאשעל סעקיוריטי און אזוי ווייטער, עס האט דערמאנט אן די אמאליגע זיצונגען פון דעם סאוועטישן קאנגרעס ווי מען פלעג פאטשן בראווא ביי יעדע געלעגנהייט אלע צוזאמען, עס דערמאנט אפילו, און איך שלאג זיך מיט דער דעה דאס צו דערמאנען, אין די ערשטע טעג פון דער נאצי דיקטאטור, ווען מען האט שנעל און מיט אימפעט צושטערט די אינסטיטוציעס פון דער וויימארער רעפובליק און זיי פארוואנדלט אין נאצישע באזעס. לאמיר האפן אז עס האלט נאך נישט דערביי. די געריכטן דא ווייזן אויס א געוויסן ווידערשטאנד. כאטש מיר ווייסן נישט וואס וועט באשטימען דער העכסטער געריכט, וואו די רעכטע האבן א מערהייט, אבער לאמיר האפן אז אפילו זיי וועלן פארשטיין די געפאר פאר דער אמעריקאנער דעמאקראטיע. און צום סוף, וואס איז מכח ישראל? איז טראמפ דען נישט דער גרעסטער און בעסטער פריינט וואס ישראל האט ווען עס איז געהאט? איך בין נישט אזוי זיכער. זיינע פירלעגן ווי למשל אויסצוליידיגן עזה, דאס הייסט גאזא, פון איר באפעלקערונג און שאפן דארט א מין מיאמי ביעטש זענען לעכערליכע. מען קען זיי נישט נעמען ערנסט. און בכלל

און ער מאכט שוין קלאר צו נתניהו אז ער נתניהו מוז פאלגן אים טראמפ אין למשל אין דעם איצטיגן וואפן שטילטאן וואס ער האט אין א געוויסן זין ארויפגעצוואונגען אויף ישראל, א באווייז אז א געטרייער אייביגער פריינט איז ער נישט דווקא.

למשל מאסק מיט זיין נאצי האנט סאלוט און מיט זיין חנפענען זיך צו די AFD אלטערנאטיווע פאר דויטשלאנד די עקסטרע רעכטע פארטיי מיט נאצישע סימפאטיעס ער שטיצט זיי און ער סטראשעט די דייטשע רעגירונג פארוואס זיי לאזן זי נישט אריין אין די רעגירונג. דאס איז די סימנים זענען שוין פאראן. אבער לאמיר נישט אריינפאלן אין יאוש און פארצווייפלונג. לאמיר זיין אויף דער וואך און שטיצן די דעמאקראטישע כוחות וואס אמעריקע האט צו דערווייל נישט ווייניגער. לאמיר דאס טאן. א דאנק.
אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו רעדן מיט ס'רחל שעכטער, רעדאקטארשע פונעם פארווערטס, און זי פראוועט די טעג, פֿינף און צוואַנציק יאר זינט זי איז געווארן א שרייבערין און שפעטער א רעדאקטארשע ביים פארווערטס, פון די וויכטיגסטע, אפשר די וויכטיגסטע, אידישע צייטונג אויף דער וועלט און אין דער געשיכטע פון אידיש. התנא פון אונזער אינטערוויו מיט זרח'ל שעכטער, און א דאנק פאר'ן הערן.

מיר האבן ווי עס איז דורכגעלעבט זיין ערשטע רעגירונג און געמיינט אז מיר זענען שוין פטור פון דעם שארלאטאן, אבער איצט זעען מיר אז זיין איצטיגע רעגירונג איז אן אנדערע און אסאך אן ערגערע ווי די פריערדיגע, אנשטאט למשל דעם אלטמאדישן און באשיידענעם וויצע פרעזידענט פענס און די אנדערע ראטגעבער זיינע וואס מען קען זיי גרינג פארגעסן, האבן מיר דעם יונגן און אמביציעזן דזשעי די ווענס, א חתיכע חברה'מאן וואס שניידט זיך אויס צו זיין טראמפ'ס יושר.

און באפרייען פון דער ארבעט טויזנטער פעדעראלע אנגעשטעלטע אן א פארוואס און אן א פארווען. היינט דער קאבינעט מיט די קאבינעט מיטגלידער א מאדנע באנדע ווי למשל הער ראבערט קענעדי דער דריטער, דער שונא פון איינשפריצונגען וואס איז געווארן דער סעקרעטאר פון געזונטהייט. וואס איז דער פלאן דא? עס דארף הייסן ראציאנאליזירן די ביוראקראטיע און באלאנסירן דעם בודזשעט, שפארן דערביי ביליאנען און ערמעגליכן אז מען זאל קענען שניידן די שטייערן וואס לייגט זיך נישט אויפן שכל, מאכט מען עס מיט נידעריגע שטייערן וועט מען נישט קענען באלאנסירן דעם בודזשעט, ענטפערט

און אין דער זעלבער צייט דורך טעאטראלע שטיק ווי נעכטן ביינאכט, גוזמות און סתם ליגנס, אנהאלטן די פעסטע שטיצע פון די רעפובליקאנער וואס האבן נעכטן ביינאכט געפאטשט בראווא נישט קוקנדיג אויף די נארישקייטן וואס טראמפ האט ארויסגעזאגט אז למשל מיליאנען טויטע וואס באקומען סאושעל סעקיוריטי און אזוי ווייטער. עס האט דערמאנט אן די אמאליגע זיצונגען פון דעם סאוועטישן קאנגרעס ווי מען פלעג פאטשן בראווא ביי יעדע געלעגנהייט אלע צוזאמען. עס דערמאנט אפילו, און איך שלאג זיך מיט דער דעה דאס צו דערמאנען, אין די ערשטע טעג פון דער נאצי דיקטאטור. ווען מען האט שנעל און מיט אימפעט צושטערט די אינסטיטוציעס פון דער וויימארער רעפובליק און זיי פארוואנדלט אין נאצישע באזעס. לאמיר האפן אז עס האלט נאך נישט דערביי. די געריכטן דא ווייזן אויס א געוויסן ווידערשטאנד. כאטש מיר ווייסן נישט וואס וועט באשטימען דער העכסטער געריכט, וואו די רעכטע האבן א מערהייט, אבער לאמיר האפן אז אפילו זיי וועלן פארשטיין די געפאר פאר דער אמעריקאנער דעמאקראטיע. און צום סוף, וואס איז מכח ישראל? איז טראמפ דען נישט דער גרעסטער און בעסטער פריינט וואס ישראל האט ווען עס איז געהאט? איך בין נישט אזוי זיכער. זיינע פירלעגן ווי למשל אויסצוליידיגן עזה, דאס הייסט גאזא, פון איר באפעלקערונג און שאפן דארט א מין מיאמי ביעטש זענען לעכערליך. מען קען זיי נישט נעמען ערנסט. און בכלל.

און ער מאכט שוין קלאר צו נתניהו אז ער נתניהו מוז פאלגן אים טראמפ אין למשל אין דעם איצטיגן וואפן שטילטאנד וואס ער האט אין א געוויסן זין ארויפגעצוואונגען אויף ישראל, א באווייז אז א געטרייער אייביגער פריינט איז ער נישט

למשל מאסק מיט זיין נאצי האנט סאלוט און מיט זיין חנפענען זיך צו די AFD אלטערנאטיווע פאר דויטשלאנד, די עקסטרע רעכטע פארטיי מיט נאצישע סימפאטיעס, ער שטיצט זיי און ער סטראשעט די דייטשע רעגירונג פארוואס זיי לאזן זי נישט אריין אין די רעגירונג. דאס איז די סימנים זענען שוין פאראן. אבער לאמיר נישט אריין פאלן אין יאוש און פארצווייפלונג. לאמיר זיין אויף דער וואך און שטיצן די דעמאקראטישע כוחות וואס אמעריקע האט צו דערווייל נישט ווייניגער. לאמיר דאס טון. א דאנק.
שלום עליכם! עליכם שלום!
מיר האבן א כבוד צו רעדן מיט דיר נאכאמאל, ס'רחל, און איך וויל דיר גראטולירן און באגריסן צו פֿינף און צוואַנציק יאר ביים פארווערטס! יא, איך פיל שוין ווי אן אלטיטשקע. ניין ניין ניין, דאכט זיך ס'איז געווען כמעט נעכטן אז דו האסט זיך אנגעהויבן דארט, ס'איז געווען א היפש ביסל יאר ווייזט אויס. קענסטו געבן אן איבערבליק ווי אזוי ביסטו געקומען צום פארווערטס און וואס זענען פון דיינע איינדרוקן פון די לעצטע פֿינף און צוואַנציק יארן? יא, מיין ציל איז געווען צו זיין א אידיש לערער, איך האב באקומען מיין מאגיסטער אין בענק סטריט קאלעדזש אין ערלי טשיילדהוד עדיוקעישאן, פריערקע קינדער יארן, און מיין וויזיע איז געווען טאקע וואס מיין מאגיסטער ארבעט איז געווען, איך האב געמאכט א קוריקולום פון מינאריטעט שפראכן ווי אזוי עלטערן קענען דערציען אידיש רעדנדיגע קינדער, און פארשידענע שפילן און געניטונגען און זאכן אזוי וועגן דעם וועטער, מאכן א ספעציעלע זאך פארן וועטער מיט די חיות, און אסאך זייער נוצליכע צוטריטליכע אקטיוויטעטן פאר קינדער, הענדס אן, וואס מען וואלט געקענט נוצן אויב מען וויל שאפן א שול פאר שפאניש אדער פאר כינעזיש. אזוי דאס איז געווען מיין חלום, און איך האב אנגעהויבן פריפיטשיק אין נײַנצן צוויי און אַכציק, איך האב עס אנגעהויבן מיט צוויי קינדערלעך און דערנאך איז עס געווארן אסאך גרעסער, אבער איינמאל יא, וואס איז געשען, איך האב דערנאך בין איך געווארן א אידיש לערער אין כנרת טאג שול, און איך בין דארט געווען א אידיש לערער פון דריטן קלאס ביזן אכטן קלאס, און איינמאל קלינגט מיר אן, עס איז געווען נײַנצן אַכט און נײַנציק, קלינגט מיר אן באריס סאנדלער אז ער וואלט געוואלט איך זאל אנהייבן שרייבן פאר זיי, קען איך אריין שיקן אן ארטיקל, און ער וועט זיך, ער איז דעמאלט נאכנישט געווען דער שעף רעדאקטאר, דער שעף רעדאקטאר איז געווען מרדכי שטריגלער, און ער האט געזאגט ער וויל. פרישע כוחות. איז קען איך אים שיקן אן ארטיקל? און איך האב געזאגט אדרבה, האב איך עפעס אנגעשריבן, איך געדענק שוין נישט וואס, ס'איז שטריגלען נישט געפעלן, ס'איז געווען עפעס וועגן וואס ער זאגט, איך האב נישט געוואוסט קיין סאך וועגן דעם, בעסער וואלט געווען איך זאל שרייבן וועגן דעם וואס איך ווייס. האב איך געשריבן עפעס וועגן פרויען וואס, און הלוואי וואלט איך געהאט דאקומענטן פון דעם, אבער מיין בליץ פאסט גייט נישט צוריק אזוי ווייט. עס איז געווען עפעס אזוי די מין פרנסות וואס פרויען, אידישע פרויען, ציען, זענען צוגעצויגן די טעג, און דאס איז אים יא געפעלן, ער האט געזאגט דאס וואלט איך נישט געקענט אנשרייבן, איז גוט וואס דו האסט עס אנגעשריבן, ער האט עס געדרוקט, און דערנאך איז ער פלוצלינג געשטארבן, ער איז דאכט זיך געפאלן און און נאך אפאר טעג אין שפיטאל, אזוי דאכט זיך מיר איז ער געשטארבן, און באריס האט מיר אנגעקלינגען און געזאגט אז ער וואלט געוואלט איך זאל קומען און ארבעטן פילצייטיג, וואלט איך געווען פאראינטערעסירט, ס'וואלט געווען מיט בענעפיטן, האב איך געפילט, זיך אזוי געפילט אזוי שולדיג אז איך פארלאז כנרת טאג שול. האב איך געזאגט ניין איך קען עס נישט טון זיי וועלן נישט קענען געפינען נאך א אידיש לערער ווייל מערסטע מענטשן זענען גרייט צו לערנען אידיש מיט ערוואקסענע נישט מיט קינדער. האב איך דערציילט מיין מאן לייבל'ן וועגן דעם שמועס האט ער געזאגט ביסט משוגע געווארן? האסט א מעגליכקייט צו האבן אן אמת'ע שטעלע מיט בענעפיטן און האסט געזאגט ניין? האב איך איינגעזעהן אז ער איז גערעכט, און איך האב צוריקגעקלינגען באריס און איך האב געזאגט מיט גרויס פארגעניגן וועל איך אננעמען די שטעלע, און ס'איז געווען א זיצונג מיר סעם נאריטש וואס איז געווען די פארוואלטער, און איך די פארלעגער, זיי זאגן פאבלישער, און איך פונעם ערשטן טאג בין איך געווען זייער צופרידן דארט, אבער ס'איז געווען אביסל א קולטור שאק פאר מיר, ווייל איך בין געווען די איינציגע פרוי אין די רעדאקציע, דאס הייסט פרויען אזוי מרים האפמאן האבן אריינגעשיקט ארטיקלען, אבער ארבעטן טאג טעגליך דארט בין איך געווען די איינציגע אין די רעדאקציע, ס'איז פארשטייט זיך געווען א סעקרעטארשע וואס איז א פרוי, אבער איך רעד וועגן די רעדאקציע, דאס הייסט שרייבן און רעדאקטירן, איז ווער נאך איז געווען דארט? זענען געווען עלטערע בונדיסטן אזוי ווי יעקב גאלדשטיין און מאיר ראק און חסידים און איך האב ווען יעדעס מאל וואס איך האב גערעדט מיט איינע פון זיי האבן זיי געהאט אזא פארפרוירן שמייכל אויפן פנים ס'איז געווען קלאר זיי זענען געווען נישט באקוועם נישט צוגעוואוינט צו רעדן צו א פרוי, צו ארבעטן צוזאמען מיט א פרוי, ספעציעל א יונגע פרוי, אפשר אויב איך וואלט געווען א פֿינף און זעכציק זיבעציק יעריגע וואלט עס געווען גרינגער, איז די מיינסט וואס איך דערצייל איז איינער די מענטש וואס האט ער איז געווען א ער איז א סאטמארע חסיד און זייער זייער קלוג זייער גוט אינפארמירט וועגן אמעריקאנער פאליטיק און ישראל פאליטיק ער קען געקענט דעם נעמען פון אלע מענטשן אינעם קאבינעט וואס איך האב נישט געוואוסט איז איך רעד וועגן די אמעריקאנע קאבינעט אין די רעגירונג און מיר האבן געדארפט ארבעטן צוזאמען איך ווייס ס'איז אים נישט געווען שווער אז א פרוי זאל זיצן לעבן אים ביים קאמפיוטער אבער מיר האבן געמוזט ארבעטן צוזאמען ווייל איך האב געהאט א רובריק נייעס פאר בני בית פון געזונט נייעס, רעצעפטן, וויצן, אזוי א לייכטע רובריק, און ער האט מיט אים געדארפט ארבעטן צוזאמען ווייל ער האט געבראכן די זייטן אויפן קאמפיוטער און ער האט געדארפט מיין הילף צו זאגן וועל דאס דארף גיין דא און דאס וואלט בעסער געווען דא און לאמיר נוצן דאס בילד נישט יענץ בילד. איז אבער איך האב באמערקט אז יעדעס מאל וואס ער רופט מיך זאגט ער אנטשולדיגט און ער רופט מיך נישט ביים נאמען, אלע אנדערע האט ער גערופן ביים נאמען נאר מיך האט ער גערופן אנטשולדיגט, איז איינמאל האב איך אים געפרעגט קענסטו מיך רופן ביי מיין נאמען איך האב עטליכע נאמען

האב איך אים אנגעקוקט, איך האב געזאגט וואס הייסט דו האסט אים גע וואס רופט איר זי? אישה? האט ער געזאגט ניין, איך זאג אנטשולדיג. איז דאס איז געווען פאר מיר אזוי אזא ווינדער אז אין ג איך בין זיכער ס'איז נישט אמת פון אלע סאטמארע מענער, אבער אין זיין פאל איז דאס געווען אן ענין פון צניעות, אז אפילו די אייגענע פרוי זאל ער נישט רופן ביים נאמען נאר רופן אנטשולדיגט ווייל ער ס'איז א אזא מין דרך ארץ איך זע עס ווי א באליידיגונג ער זעט עס ווי דרך ארץ איך בין זיכער אז דאס איז עס אבער איך האב שוין געהאט גענוג און איך האב באשלאסן איך גיי מער נישט ענטפערן סיידן ער רופט מיך ביים נאמען און ס'איז טאקע געשען מיט אפאר טעג שפעטער האט ער מיך ווידער געדארפט רופט ער אויס אנטשולדיגט און איך ענטפער נישט. האט ער געמיינט אפשר הער איך נישט, האט ער געזאגט אנטשולדיגט און איך האב ווייטער נישט געענטפערט, מיטאמאל רופט ער אויס שעכטער! האב איך געגעבן א שמייכל און איך בין צוגעגאנגען, ער האט מיך שוין מער נישט גערופן אנטשולדיגט.
This is WUNR Brookline.
אויב איר איר אָר אַ נאָנטע משפּחה איז בלינד, אויב עס זעט שווער,

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
חשוב'ער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל. דאס איז דאס אידישע קול. פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זען.
צוריק צו אפאר זאכן זאל די א צוהערער בעסער פארשטיין, קודם וואס הייסט פריפיטשיק? א קורצע ביסל וועגן דעם. יא, דאס איז געווען א גרופע, א קינדער גרופע וואס די עלטערן האבן זיי ערצויגן אויף אידיש, און מערסטע פאלן איז עס נאר געווען די טאטע אדער די מאמע וואס האט גערעדט אידיש און די אנדערע האט גערעדט אן אנדער שפראך, ענגליש אדער און געהאט איין משפחה וואס זי האט גערעדט יאפאנעזיש צו די קינדער און ער האט גערעדט אידיש, עס איז געווען וויכטיג אז זיי זאלן האבן א פלאץ איינמאל א וואך וואו זיי קענען זיך טרעפן מיט אנדערע אידיש-רעדנדיגע קינדער אדער אנדערע קינדער פון אידיש-רעדנדיגע היימען, אז זיי זאלן זען אז עס איז נישט נאר א שפראך פון די היים, אבער אז אנדערע קינדער אזוי ווי זיי קענען אויך רעדן און זיך שפילן אויף אידיש. עס איז געווען א שפיל גרופע, נישט באמת א קלאס, זיי זענען די ערשטע, ווען מען געהאט א פולן קלאס איז עס געווען קינדער זענען געווען צווישן צוויי און פינף יאר, און מען האט געטון פארשידענע זאכן, איך האב געבראכט מיין גיטאר, מען געזינגען אידישע, איך האב זיי אויסגעלערנט אידישע לידער, אזוי פאטשי פאטשי קיכעלעך, מיטן זעגעלע זעג זעג זעג, אבער מיר האבן אויך געמאכט האנט ארבעט און קונסט פראיעקטן, מיר האבן געבויט זאכן פון קלעצעלעך, בלאקס, ס'איז געווען, מיר האבן געהאט אפילו א באן שפיל דאס, נישט אן עלעקטרישע, סתם מען מאכט מען בויט די רעלסן און מען מאכט די באן, און דערנאך האב איך זיי עכט געליינט דערציילונגען אויף אידיש. נאך א זאך וואלטן אפשר מענטשן נישט פארשטאנען פארוואס זאלן חסידים זיין ביים פארווערטס?
ס'איז אן ענין פון פרנסה. איך שטעל זיך פאר אז די דריי חסידים וואס האבן דארט געארבעט האבן געפרעגט א שאלה ביי זייער רעבין צו זיי מעגן דאס טוהן אז דאס איז אן ארבעט זיי זענען איינער פון זיי איז געווען א זעצער א טייפסעטער די צווייטע איז געווען דער וואס איך האב געזאגט וואס ער האט געבראכן די זייטן אויף די קאמפיוטער, און דער דריטע איז געווען א קארעקטאר פון לובאוויטשער, איז מיר דאכט זיך זיי זענען אלע געווען זייער פרום, איז מיר דאכט זיך אז זיי האבן געמוזט קריגן א היתר פונעם רעבן, אדער פון זייער רב, אפשר נישט גיין ביזן רעבן ווייל די רעבע איז זייער פארנומען, אבער ווער עס איז געווען זייער רב בין איך זיכער זיי האבן געבעטן דערלויבעניש. איז נישט געקוקט אויף דעם וואס זיי זענען מער ווייניגער קעגן דעם לעבנסשטייגער פון א פרייער צייטונג ווי פארווערטס, האבן זיי געקענט דאס טון צוליב פרנסה, און אידיש האבן זיי אוודאי גוט געקענט. און נאך אביסל וועגן די פריערדיגע רעדאקטארן פון פארווערטס, דו האסט דערמאנט שטריגלער, אביסל וועגן אים. מרדכי שטריגלער איז געווען א לעבן געבליבענער פון חורבן, ער האט איבערגעלעבט אסאך, כ'ווייס אפילו נישט וויפיל קאנצענטראציע לאגערן, אבער כ'ווייס עס האט מיט אים געפירט פון איינעם צום צווייטן, און ווען ער איז נאך די מלחמה איז ער געווען, איך האב געליינט וועגן דעם, ער איז געווען א געבראכענע נשמה, ער האט נישט געוויסט וואס צו טון, ער האט נישט געוויסט ווי צו גיין, ער איז געווען דאכט זיך אין פאריז, אבער ער איז געווען א גאון, ער האט געוואוסט אזויפיל וועגן די אידישע ליטעראטור, וועגן די געשיכטע פון ישראל, וועגן וואס ס'טוט זיך אין פאליטיק, און ס'האט זיך נאכנישט אנגעהויבן אין ישראל, מיר רעדן וועגן פאר נײַנצן אַכט און פֿערציק, אבער נאכדעם וואס ער איז געווארן א גרויסער שרייבער אויף אידיש האט מען געזען וויפיל ער קען, אה ער קען פארשטייט זיך תורה, איז געווען א תלמיד חכם, איז איך בין נישט געווען דארט ווען מען האט אים ווייסט גענומען פאר די שטעלע פון שעף רעדאקטאר, אבער איך בין זיכער עס איז געווען א וויכטיגע שריט פאראויס פאר זיי, עס איז אין זייער אנדערש ווייל איך געדענק ווען ס'איז געווען. פריערדיגע רעדאקטארן, זענען זיי נישט געווען פרום, דאס אדער זיי האבן נישט געקענט תורה, דאס איז נישט געווען זייער כח, זייער כח איז געווען זיי זענען געווען גוטע פארפאלטערס און פארשטייט זיך געקענט זייער גוט אידיש, און און איך מיין אז דאס איז געווען א גרויסע חילוק, ער האט עכט געארבעט זייער שווער, מען זאגט אז ער האט געשלאפן, ער איז געשלאפן נאר דריי שעה א נאכט, ווייל ער האט געוואלט האלטן דעם פארווערטס אויף א הויכע מדריגה, און ער האט פארשט אויס געפילט אז געוויסע פון די שרייבערס זענען עם נישט געשריבן אויף א גענוג הויכע מדריגה איז כמעט אלע ישראל'דיגע פאליטישע נייעס האט ער געשריבן אבער אונטער א פסיוודאנים ס'זאל נישט אויסזעהן ווי דער שעף רעדאקטאר שרייבט אלע ארטיקלען אבער צוליב דעם אז ער האט נישט גענוג געשלאפן דאס איז א רחמנות ווייל ווען א ווען אפילו ווען א יונגער מענטש שלאפט נאר דריי פיר שעה א נאכט איז עס קען נישט זיכער דעפירן צו קרענק. עס איז געווען א קלאנג וואס ער האט געשריבן א גרויסן טייל פון די ארטיקלען אליין אונטער פארשידענע פסעוודאנימען, אמת?
יא, יא. און חוץ דעם האט ער ארויסגעגעבן דעם אידישן קעמפער. יא.
מ'האט פארשטאנען אז אלע ארטיקלען האט ער אנגעשריבן?
יא. נו, אהמ, גוט, איז יא, וואס זענען אויך געווען פון די אינאוואציעס? איך געדענק זעהר אז דו האסט אנגעשריבן וועגן סקאנדאלן אין דער חרדישע וועלט, קענסטו דערמאנען עפעס וועגן דעם ארטיקל? אדער אפשר געווען עטליכע ארטיקלען? יא.
ווען איך האב אריינגענומען איז מיין אינטערעס געווען ארטיקלען, פראפילן פון אינטערעסאנטע פערזענליכקייטן, אינטערעסאנטע טענדענצן אין די אידישע וועלט, מיין איך דזשואיש ווארלד, און איך האב געשריבן מערסטנס וועגן דעם, אבער דערנאך איז געשען עפעס וואס האט מיך דערפירט אינגאנצן אין אן אנדער ריכטונג, איך בין אהיימגעפארן אויף אן עראפלאן פון רוים און איך האב זיך באקענט מיט א פרוי, א אידישע פרוי, און זי האט געזען ווי זי טרינקט נעבעך אסאך, און מיר האבן זיך צערעדט און זי האט מיר געזאגט אז ס'איז מוז זיין באשערט וואס זי האט זיך באקענט מיט מיר א זשורנאליסט וואס איך זיץ לעבן איר, ווייל זי האט עפעס פון מיר, זי האט געזאגט א באקאנטע רב האט מיך אויסגענוצט, סעקסועל אויסגענוצט, און דערנאך האט ער מיר געזאגט אז מיך צוגעזאגט אז ער וועט חתונה האבן מיט מיר, און ער וועט פארלאזן זיין ווייב מיט אכט קינדער און חתונה האבן מיט מיר, און איך האב אים געגלייבט, און דערנאך ווען איך האב געזען אז ס'איז נישט אמת, נישט געשטויגן נישט געפלויגן, האב איך אנגעהויבן רעדן וועגן דעם און נאך האט ער מיר געגעבן שווייג געלט אז איך זאל נישט רעדן וועגן דעם. אבער איך קען דיר נישט זאגן ווער דאס איז. דאס דארפסטו אליין אויסגעפינען. האב איך געזאגט, לאמיר זאגן אויב איך פרעג דיך וואס איז די ערשטע אות פון זיין נאמען וועסטו מיר זאגן? האט זי געזאגט יא. האב איך געזאגט, די ערשטע אות איז א ט. האב איך געזאגט איך שטעל זיך פאר עס איז נישט די רבי טייטלבוים פון דעסאוו האט ער צו געזאגט ניין איך האב געזאגט און איך האף עס איז נישט קין טווערסקי ווייל איך האלט זייער פון די משפחה טווערסקי ניין און דערנאך מיט א מאל איז מיר איינגעפאלן טענדלער צו געזאגט איך האב גארנישט געזאגט גארנישט געזאגט אבער זי האט מיר געגעבן דעם נאמען פון א הייבאם א מידווייף אין מאנסי, וואס האט נאכגעפאלגט די גאנצע מעשה, אלע פרויען וואס ער האט באלעסטיגט, און זי האט געהאט אלע דאקומענטן, און זי האט געזאגט זי וועט רעדן מיט איר, און ווען איך האב איר אנגעקלינגען, און מיר האבן זיך צערעדט וועגן דעם, און זי האט געזאגט, איך הער זי שרייבט פארן פארווערטס, מיין מאמע פלעגט ליינען דעם פארווערטס, אזוי מיין מאמע ליינט דעם פארווערטס יעדן טאג, און זי האט מיר געזאגט ווער זי איז, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, אבער איך האב זיי געקענט פון קעמפ המשך ווען מיר זענען געווען קעמפערס דארט צוזאמען. האמיר ביידע שוין געטראכט דאס איז באמת באשערט. איז איך בין נישט געווען מסוגל אנצושרייבן אן אויספארש ארטיקל, אן אינוועסטיגעיטיוו רעפארט, דאס איז נישט מיין הינטערגרונד. האב איך געארבעט צוזאמען מיטן פארווערד, דזשעי דזשעי גאלדבערג איז דעמאלט געווען דער שעף רעדאקטאר, און עמי אידן איז געווען דער נייעס רעדאקטאר, און איך און ער צוזאמען. דאס הייסט איך האב אנגעשריבן דעם ארטיקל מיט אלץ וואס איך האב געדארפט אויספרעגן מענטשן ווייל וואס מיט אויסגעפינען, איך האב נישט געקענט שרייבן וועגן וואס ער האט געטון ווייל די עדות'ן זענען נישט געווען אזוי פארלאזליך, דאס זענען געווען פרויען וואס האבן געהאט צרות שוועריקייטן וואס זענען געקומען צו אים, און איך האב נישט, מיר קענען נישט, מיר זענען נישט געווען בכח צו קענען וויסן ווער איז טאקע גערעכט, אפשר טראכטן זיי עס אויס, אבער וואס מיר האבן יא געוואוסט איז אז ישיבה און, נישט ישיבה אוניווערסיטעט, נאר די RCA, די Rabbinical Council of America, האט שוין אנגעהויבן אויספארשן דעם ענין, און האבן געהאט אריינגעבראכט די זעלבע אויספארשערן פון טעקסעס פון דאלאס וואס האט אויסגעפארשט וועגן די גלחים וואס האבן באלעסטיגט יונגלעך אבער זיי האבן קיינעם נישט געזאגט איז די ארטיקל געווען וועגן דעם אז די רבנים ראט באהאלט דעם פאקט אז זיי פארשן אויס הרב טענדלער. און ווען איך רעד וועגן הרב טענדלער, דאס איז מרדכי טענדלער, מרדכי טענדלער, נישט די טאטע, די טאטע איז געווען, די טאטע איז געווען משה טענדלער און דאס איז מרדכי טענדלער. זיי האבן ביידע מ' פארן ערשטן נאמען, עס איז אביסל, ס'צעטומלט מענטשן. משה טענדלער איז געווען א גרויסע קענער פון אידישע עטיק, ער האט אסאך געשריבן וועגן דעם, און מעדיצין, וואס פאר די עטישע עניינים אין מעדיצין, און איך רעד איצט וועגן זיין זון מרדכי טענדלער וואס איז געווען די רב אין מאנסי, אדער אין איינע פון די פארשטעט, איך דאכט אז ס'הייסט ניו העמפסטעד, און פארשטייט זיך איז די שיעור געווען זעהר אין כסף אויפן פארווערטס וואס מיר שרייבן וועגן דעם, אבער אינטערעסאנט איז אז מיט עטליכע יאר שפעטער האבן זיי אים אליין ארויסגעווארפן, אזוי אז מיר ביים פארווערטס האבן אנגעהויבן לאזן מענטשן וויסן, און ס'איז געווען פשוט אן ענין פון צייט ביז מענטשן האבן עס שוין אויסגעפינען אז עפעס איז דא נישט כשר. יישר כח, דו האסט מסתמא באקומען א דאנקבארקייט שטילערהייט פון מענטשן ביי די זייט, קענסט דערציילן עפעס וועגן דעם? יא, איך געדענק אז איך האב באקומען עטליכע בריוו פון אידישע פעמיניסטקעס, פרומע אידישע פעמיניסטקעס, כאטש זיי האבן געהאט אביסל א קאנפליקט ווייל דער מרדכי טענדלער האט זיי געהאלפן מיט אסאך זאכן ער איז געווען זייער פאזיטיוו געשטימט אז מען זאל זיך צוהערן צו פרויען ספעציעל צו עגונות אז מען זאל העלפן די עגונות וויפיל מען קען אזוי איך פארשטיי דעם קאנפליקט וואס די פרומע פעמיניסקעס האבן געהאט. וואס פון איין זייט איז ער געווען צופרידן וואס ער האט געטון פאר די עגונות, פון די אנדערע זייט האבן זיי מורא געהאט וואס ער קען אויף טון שלעכטס צו אנדערע פרויען, אבער מיין מורא איז געווען צוליב דעם וואס איך באלאנג, איך האב אליין באלאנגט צו אן ארטאדאקסישע שול, און און מיין גאנצע קהילה איז אזוי, האב איך מורא געהאט וואס מענטשן וועלן טראכטן פון מיר אז איך זאג אויס סודות, און איך האב גערעדט מיט א רב דעמאלט און ער האט געזאגט אויב דו מיינסט אז ס'איז אפשר נישט אמת אז אויב דו האסט א ספק אז דאס איז טאקע אמת זאלסט עס נישט אנשרייבן אבער אויב דו ביסט זיכער אין דיין הארץ אז דאס איז טאקע אמת האסטו א חוב דאס צו שרייבן. און און דערנאך מיר האט שוין געזעהן שפעטער אז די רבנים ראט האט אים ארויסגעווארפן, די שול האט אים ארויסגעווארפן, עס איז באמת א רחמנות, ער איז פארשטייסט עס איז קלאר אז ער איז א קראנקע מענטש, אבער דאס מיינט נישט אז ער מעג מיר קענען אים לאזן טוהן וואס ער וויל. א שווערע ארבעט אבער זייער וויכטיג צו טון. יא, נו, ס'זענען דא אויך געווען טשעלענדזשעס, שוועריגקייטן, למשל אריבערגייען פון פאפיר אויף עלעקטראנישן פארם אונטער דיין השגחה אזוי צו זאגן, יא? אסאך מענטשן וואס האבן געליינט דעם פארווערטס אדער געשריבן פארן פארווערטס האבן זייער באדויערט וואס דאס קומט פאר, אז די עלטערע לייט וועלן נישט קענען לערנען מער ווייל זיי ווייסן נישט ווי צו נוצן דעם קאמפיוטער, מיר רעדן דאך וועגן די אין די נײַנצן, ניין אין צוויי טויזנט ביז צוויי טויזנט צען איז געווען די פראבלעם, דעמאלט האט מען שוין דעמאלט אנגעהויבן זיך זארגן וואס וועט זיין אויב מען וועט שליסן די געדרוקטע צייטונג, ווען זיי האבן סוף כל סוף געשלאסן די צייטונג, ווי דו זאגסט ווען דעמאלט בין איך שוין געווען די שעף רעדאקטאר, די רעדאקטאר פונעם פארווערטס, איז האב איך געזאגט אז די איינציגע אופן ווי די פארווערטס קען, די אידישע פארווערטס קען בלייבן רעלעוואנט איז טאקע דורך דיגיטאלישע מיטלען, דורך ווידעאו וואס האט אונטערקעפלעך, דורך אודיאו וואס האט נישט קיין אונטערקעפלעך אבער דאס איז פאר מענטשן וואס פארשטייען אידיש אבער קענען נישט ליינען קיין אידיש. און זיי קענען כאטש הנאה האבן פונעם אודיאו, איז איך וויל, איך האב געזאגט איך וויל פארשטייט זיך ווייטער דרוקן ארטיקלען, אבער מיר ווילן עס וועט זיין אנליין, עס וועט זיין אויף די אינטערנעץ, און פאר די עלטערע לייט וואס קענען טאקע נישט נוצן בליץ פאסט אדער די אינטערנעץ, האב איך פארגעלייגט אז זיי מען זאל זיי געפינען א ספאנסער דאס הייסט א יונגער מענטש אדער א קענער פון די אינטערנעט וואס וועט יעדעס מאל וואס ס'קומט ארויס די צייטונג וועלן זיי אפדרוקן די צייטונג פאר זיי, כ'געדענק איינע פון זיי איז געווען חוה לאפין וואס זי איז זייער א געלערנטע פרוי אבער זי האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט ווי צו נוצן דעם קאמפיוטער אדער ווי צו נוצן בליץ פאסט, איז האט האב איך געבעטן עדי פארטנוי ווייל זי האט דעמאלט זי פלעג אריין גיין אין אי וואך האט זי איז שוין מער נישט געווען אזוי יונג און אבער זי איז זי איז געווען א שטארקע און זי פלעג קומען אין אי וואך און ער האט צוגעזאגט אז יעדעס מאל וואס איז דא א נייעם פארווערטס וועט ער עס אפדרוקן פאר איר און עס איר גיבן אין די האנט אריין איז האבן מיר געהאט עטליכע אזוינע אפמאכן. וואס איז געשעהן דערנאך איז קאוויד, קאוויד האט אונז געראטעוועט, פארוואס? ווייל ביז דעמאלט האבן אזויפיל עלטערע לייט געזאגט איך קען נישט ארבעטן אויפן קאמפיוטער, איך קען נישט לערנען אנליין, איך קען נאר לערנען א צייטונג וואס איך האלט אין די האנט, פארוואס? ווייל זיי האבן מורא געהאט, זיי זענען מורא געהאט פון מאדערנע טעכנעלאגיע, זיי האבן מורא געהאט זיי וועלן זיך נישט קענען אויסלערנען, און ווען ס'איז געקומען קאוויד און א מענטשן מיט אמאל זענען געווען אין א סיטואציע ווי זיי האבן נישט געקענט זעהן די אייניקלעך און אויב זיי זענען געווען אביסל יונג און געארבעט נישט געקענט גיין צו די ארבעט און ס'איז געווען אסאך דעפרעסיע ממש דעפרעסיע און מיט אמאל זעה איך עלטערע אידן וואס איך קען אויף פעיסבוק און וואס איז געשעהן איז, און דאס איז פסיכאלאגיש זייער אינטערעסאנט, אז מען מוז לערנט מען זיך אויס, ווייל זיי האבן אזוי מורא געהאט אז זיי וועלן נישט האבן קיין פארבינדונג מיט די דרויסענדיגע וועלט, אז זיי האבן זיך אויסגעלערנט ווי צו נוצן בליצפאסט, ווי צו גיין אויף זום, ווי צו עפענען א לינק, און מיט אמאל האט א גאנצע וועלט זיך געעפנט פאר זיי. איז דאס איז געווען א וויכטיגע מאמענט פאר מיר, ווייל איך האב געוואלט אז די עלטערע זאלן אויך געניסן פונעם פארווערטס, און און זעענדיג וויפיל פון זיי האבן טאקע זיך אויסגעלערנט, און און איך און איצט ווען מען קוקט אויף פעיסבוק זעהט מען וויפיל פעיסבוק גרופעס עס זענען דא, מ'פינט קלאר ס'איז דאס זענען עלטערע מענטשן, עלטערע מענטשן איז צווישן, איך בין איינע פון זיי, טשילדרען אוו האלאקאוסט סורווייווערס, סעקאנד דזשענערעישאן, טו דזשי אין ניו יארק סיטי, און ס'דא עטליכע דו ווייסט אנדערע אזוינע וואס איז קלאר דאס זענען מענטשן אין די זעכציגער און די זיבעציגער און אפשר אפילו אין די אכציגער. נו, נאך איין איין זאך וואס איז א גרויסע ארבייט איז אז דער פארווערטס פלעגט איבערגעבן נייעס, עס איז געווען א צייטונג פאר נייעס, יעצט איז לויט מיין פארשטאנד איז דער צוגאנג מ'וויל נישט איבערצוגעבן נייעס, נישט קיין אידישע טעלעגראפישע ארגאניזאציע, גארנישט. וואס איז געשען? יא, ווען איך בין געווארן די רעדאקטאר, ס'איז געווען זייער שווער צו באשליסן וואס ווילן אונזערע אידיש סטודענטן, ווייל דאס איז געווען די וואקסנדיגע גרופע, די עלטערע לייט וואס גייען אוועק, איך ווייס שוין וואס זיי ווילן, אבער פאר די סטודענטן

די חסידים ליינען די נייעס אויף ענגליש, דאס הייסט מ'קען, זיי קענען עס ליינען אויף אידיש, און זערא צייטונגען וואס איז טאקע נאך אלץ געדרוקטע צייטונגען, זיי האבן סיי געדרוקטע סיי דיגיטאלישע צייטונגען, אבער ס'איז באמת ווי מ'זאגט בומינג ביזנעס ביי זיי, אבער זיי זיי גיבן יא איבער די נייעס אויף אידיש, ס, בדרך כלל נוצן זיי טאקע די אידישע טערמינען וויפיל זיי קענען, אבער געוויסע זאכן שרייבט מען נאכאלץ סעקרעטערי אוו סטעיט אנשטאט א מלוכה סעקרעטאר. איז פאר דעם איז עס געווען נוצליך פאר די סטודענטן וואס מיר האבן גענוצט אזוינע ווערטער און זיי האבן געוויסט וויאזוי מען נוצט עס. אבער איך האב אנגעהויבן, איך האב געהאט א געפיל ווען איך האב גערעדט מיט יונגערע מענטשן וואס האבן זיי געליינט, איז דאס נישט געווען, די נייעס איז נישט געווען וואס זיי האבן געליינט. איצט טראכט איך אפשר אנדערש, אפשר קען דאס זיין א גוטע אופן זיך צו לערנען אידיש, דאס הייסט אויב די וועסט וועגן א גרויסע נייעס וואס איז פארגעקומען, וואלסטו עס געליינט אויף ענגליש אדער אויף העברעיש אדער וואס דיין ערשטע שפראך איז, און דערנאך ליינסטו עס אויף אידיש, און די וועסט שוין וואס די סוף איז, די וועסט שוין וואס די פאקטן זענען, איז עס אפשר גרינגער. אזוי אז איך קלער שוין טאקע פון אפשר עפעס אויף א געוויסן פארמאט ברענגען נייעס וואס איך האב אנגעהויבן און איך טו דאס צוביסלעך איז מיר האבן עפעס וואס הייסט טשיקאווסן אויף ענגליש רופן מיר עס טידביטס דאס הייסט יעדע פאר וואכן, אמאל פארפעלך אפאר וואכן, אבער איך פריוו עס מאכן איינמאל יעדע צוויי וואכן, איז שטעלן מיר ארויף אן ארטיקל אין א א קערצן ארטיקל פון עפעס א טשיקאווע נייעס, די לעצטע איז געווען וועגן א חסידישע פאפ זינגער אין ישראל וואס האט אנאנסירט אז ער גייט זיך ער גייט זיך פארשרייבן אין צהל, ער גייט זיך אפילו ער איז א חרדי גייט ער זיך פארשרייבן אין צהל אין דער ישראל'דיגע ארמעי וואס דאס איז א גרויסע איבעראשונג און עכ פ ווייל ער איז א פירער אסאך מענטשן קוקן ארויף צו אים אבער כ'מיין דאס וואלט געווען אן אינטערעסאנטע נייעס איבערצוגעבן האב איך עס איבערגעזעצט אויף אידיש, און וואס איך טו מיט שיקאוועסן איז ווען איך גיב איבער די נייעס שטעל איך אויך אריין דעם אודיאו. איז אזוי קען די סטודענט צוערשט ליינען דעם טעקסט, און ווי איר ווייסט, אפשר ווייסן נישט אלע צוהערער, אז די פארווערטס האט ווערטער בוך איינגעגלידערט אינעם טעקסט, הייסט עס יעדעס מאל וואס די זעהסט א ווארט וואס די קענסט נישט גיב א קליק אויף דעם און ס'שפרינגט ארויס די ענגלישע איבערזעצונג. האב איך געטראכט אזא קערצע נייעס וואס איז גרינג צו פארשטיין קענען זיי איבערליינען מיטן הילף פון דעם איבערזעצער און דערנאך קענען זיי עס ליינען נאכאמאל, דאס מאל הערנדיג ווי איך ליין פאר דעם ארטיקל אויף א קול, קריגן זיי עס פון ביידע זייטן, אריין אין אויער און אין די אויגן, און איך האף אז דאס וועט זיי העלפן בעסער פארשטיין דעם ארטיקל, און אפשר קענען מיר טון אזא זאך מיט נייעס בכלל. איך דרוק אויך אפ נייעס פון די חרדישע וועלט פון צייט צו צייט ווען ס'איז דא א לוויה פון א גרויסן רב, וואס בדרך כלל שרייבט מען נישט וועגן דעם אין די דזשעי טי עי, עס איז נישט עפעס וואס מען, א מענטש וואס אונזערע קרייזן ווייסן וועגן דעם, אבער ס'איז א מענטש וואס האט משפיע געווען אויף אסאך אסאך חסידים, איז שרייב איך אזא נעקראלאג וועגן אים, און איך האף אז די חסידישע ליינערס ליינען דאס און שיקן עס איבער צו זייערע פריינד און משפחה. עס איז דא וואס צו רעדן וועגן די חרדים און חסידים, אבער צוערשט אונטערשטע שורה זאלסטו געבן דעם וועבזייטל פון פארווערטס, נישט אלע ווייסן אדער מען קען זיי דערמאנען. יא, ס'איז זייער פשוט, פארווערד דאט קאם סלעש אידיש. כ'האב נאר די, כ'וואלט נאר געמיינט נאך איין זאך וואלט מיר נישט גערעדט וועגן דעם איז די קאך פראגראמען וואס איך האב לאנגע יארן געמאכט מיט איוו יאכנאוויץ וואס איז א באקאנטע פארשערן פון אידיש קאכעריי און אויך אן אויסערגעווענליכע קעכן, מיר האבן געמאכט איבער פֿערציק עפיזאדן, קאפיטלען, פון קאך פארשידענע מאכלים, סיי אויטענטישע מזרח אייראפעאישע אידישע מאכלים, סיי מאדערנע מאכלים וואס מיר גיבן עס איבער אויף אידיש, איז עס שוין במילא א אידישע אקטיוויטעט, מענטשן האבן אונז געזאגט אז זיי האבן זייער הנאה פון דעם, אבער די סיבה פארוואס ס'איז איצט שווער פאר אונז צו מאכן די קאך פראגראמען איז ווייל אונזער ווידיאגראף האט זיך אריבערגעצויגן קיין קאליפארניע, און ס'הייסט ער קען נישט קומען צו מיר אין קעך ווי ער פלעגט קומען, און דערנאך קענען מיר עס רעדאקטירן אין אפאר טעג, איז עס איז אביסל שווער, און ס'איז א איך באדויער דאס, איז וואס איך טו, דאס כדי דאס ווי זאגט מען אז א ווארק אראונד איז איך בעט מענטשן וואס קענען אידיש אז זיי זאלן אונז שיקן א ווידיאו ווי זיי קאכן, און דערנאך דארף איך עס פשוט איבערשיקן צום ווידיאגראף און ער קען עס רעדאקטירן, איז דאס האמיר געהאט איירין פלעטקא, קראונהיל פלעטקא האט געשריבן, האט געמאכט א ווידיאו ווי אזוי מען מאכט פטשא. זי האט עס געמאכט מיט איר חבר'טע, איר חבר'טע פון די קינדער יארן, זייענדיג אין מעלבורן, און מיר האבן דאס ארויף געשטעלט, און די צווייטע מענטש איז געווען הערשל גלאזער'ס, הערשל גלעזער'ס זון סענדער, ווען ער איז געווען צוועלף יאר אלט האט ער געמאכט פאר אונז א ווידיאו ווי אזוי מען מאכט פרעצעלס. און מיר האבן געזאגט פרעצעלעך, און דאס איז אן עכט אידיש מאכל, און דערנאך עטליכע חדשים שפעטער ווען ער איז שוין געווען דרייצן יאר האט ער געמאכט פאר אונז א ווידיאו ווי אזוי צו מאכן באקלאווא אויף אידיש, וואס קלינגט ווי א סתירה ווייל באקלאווא איז פארשטייט זיך נישט קיין אשכנזישע מאכל, אבער אונזערע צוקוקער האבן שטארק הנאה געהאט, ספעציעל ווען מען זעט ווי א יונגל רעדט אזוי גוט אידיש. און האט ליב צו קאכן, איך מיין וויפיל פערצן יאריגע יונגלעך קענסטו וואס קאכן און האבן ליב צו קאכן און קענען מאכן ווידיאוס פון קאכעריי, אזוי אז דאס איז עפעס וואס איז פארשטייט זיך אידיש, די אידישע קעך איז מיר נאבן צום הארצן, ס'איז א וויכטיגע טייל פון אונזער ירושה, אונזער קולטור ירושה, און מען דארף טון וואס מען קען דאס אויפצוהאלטן. ביי דער געלעגנהייט מוז איך אויך דערמאנען די סאציאלע מעדיען, אלעם ערשטען איז אייער יוטוב קאנאל וואס האט די אלע ווידיאוס, מען קען זיי אוודאי צוקומען צו זיי דורך אייער וועבזייטל, אבער אסאך מאל איז גרינגער צו קומען דירעקט צו פארווערטס, איז מען קען מסתמא זוכען פארווערטס אדער פארווארד אויף יוטוב, מסתמא יא. מען קען טוהן ביידע זאכן, אדער מען קען מען קומען צו אונזער זייט און ס'איז דא דארט א פלאץ ווי מען קען גיבן א קוועטש ווי ס'שטייט וואטש אווער קוקינג שאוס, אדער מען קען פשוט צוקומען אין יוטוב און מאכן אין זוך, ווייסן, און זוך קעסטל שרייבן פארווערטס, F-o-r-v-e-r-t-s, און דאס וועט אייך ברענגען טאקע צום פארווערטס קאנאל, וועט איר קענען זען אלע ווידיאוס וואס בוריס האט געמאכט במשך פון די יארן, וואס איך האב געמאכט, וואס איציק האט געמאכט, מיר האבן געמאכט אסאך ווידיאוס. אלץ מיט ענגלישע אונטערקעפלעך. און אחוץ דעם האט איר אינסטעגראם, טוויטער און פעיסבוק.
יא. איז פעיסבוק דאכציך איז זייער אקטיוו, יא? יא, פעיסבוק איז מיין באליבסטע סאציאלע מידיע ווייל איך פארשטיי עס זייער גוט, און איך באלאנג צו אסאך פעיסבוק גרופעס הייסט עס ווען מיר שטעלן ארויף אן ארטיקל קען איך עס אויך טיילן מיט די אלע גרופעס, און ווען איך טייל אן ארטיקל מיט לאמיר זאגן פֿופֿצן אדער צוואַנציק גרופעס פארשטייט זיך האב איך צוטריט צו אסאך מער מענטשן, און א חוץ דעם האבן מיר אן אינסטעגראם קאנטע אין עקס, טוויטער הייסט היינט עקס, וואס זיי מיר ארבעטן אויף דעם דערווייל, דאכט זיך אינסטעגראם האבן מיר מער ווי צוויי טויזנט, זיי רופן עס נישט פריינדס נאר ווי זאגט מען? נאכפאלגער אדער נאכגייער? נאכפאלגער, נאכגייער יא, און עקס איז אביסל מער קאמפליצירט, איך פארשטיי באמת נישט וויאזוי ס'ארבעט, אבער משה'לע אלפאנזא ארבעט איצט מיט מיר, דאס הייסט ארבעטנדיג אויף די סאציאלע מידיע, איז איך פארלאז זיך אויף אים אז אלע ארטיקלען וואס גייען ארויף אויף פעיסבוק ווייס איך שוין אז ער ווייסט ווי אזוי דאס צו פארשפרייטן סיי אויף עקס און סיי אויף אינסטעגראם. טיק טאק ליידן מיר דערווייל אויס, טיק טאק איז געווארן גאנץ קאמפליצירט מיט אסאך אנטיסעמיטיזם, און איך האב פשוט מורא אז אויב מיר וועלן ארויפשטעלן זאכן וועלן די ענטפערס וואס מענטשן גיבן אונז נישט זיין קיין שענע, איז ביז ס'בארואיגט זיך אביסל איז וועלן מיר מסתמא נישט ארבעטן מיט טיק טאק. איז וועגן חסידים, דער פארווערטס האט לאנג געהאט א קאמפליצירטע באציאונג מיט די חסידים איז געווען אלעמאל א קלאנג אז חסידים לייענען דעם פארווערטס און קויפן דעם פארווערטס שטילערהייט, און אין די לעצטע צוואנציג דרייסיג יאר האט דער פארווערטס פאקטיש אריינגענומען חסידישע שרייבער און לייענער אקטיוו, און דו האסט געהאט א שטיקל חלק אין דעם, קענסטו אפשר געבן א שטיקל איבערבליק וועגן דיינע געדאנקען? יא, באריס סאנדלער איז דער וואס האט עס אנגעהויבן, ס'האט געהייסן אידיש מיט אן אלף, וואס דאס איז א חנעוות'דיגע נאמען, נאר איך מיין אז די חסידים האבן נישט פארשטאנען דעם וויץ דארט, ס'איז געווען מער פאר די אידישיסטן, ווייל מיר ווייסן אז אידיש שרייבן מיר מיט א י' י' און זיי שרייבן עס מיט אן אלף, איז ווייס איך נישט אויב זיי האבן פארשטאנען דעם וויץ, אבער יארן לאנג זענען געווען חסידישע שרייבער וואס האבן געשריבן פאר אונז, ס'איז געווען פיני גלאובער און ס'איז געווען יהושע כהנא, אבער ס'איז, כ'האב אייך געוואלט אריינציען פרויען, איז האב איך געבעטן שפרה לאוהן וואס זי איז געווען פון די טאהשער חסידים אין מאנטריאל, און זי איז א זעלטענע פאל, פון א געוועזענע חסידה וואס זי מיט איר מאן זענען ביידע אוועק פון די חסידישע וועלט און האבן באשלאסן צו דערציען די קינדער אויף אידיש אפילו אויב זיי זענען מער נישט קיין חסידים איז פון צייט צו צייט שיקט זי מיר אן ארטיקל און זענען געווענטליך זייער פערזענליך און זייער מ'האט מיטגעפיל, אמאל זענען זיי שענע מיינסעס אמאל זענען זיי טרויעריגע מיינסעס, אבער ס'איז געשריבן אויף חסידישן אידיש, בדרך כלל ווען די חסידים שרייבן פאר אונז לאזן מיר זיי שרייבן ווי זיי ווי זיי זענען צוגעוואוינט, און אויבן שטייט אנגעשריבן אזא דערמאנונג אדער אזא באשטעטיגונג אז מענטשן זאלן וויסן דער ארטיקל איז אנגעשריבן אין א חסידישן אידיש. אזוי וועט מען נישט האבן קיין טענות צו מיר, וואס פאר א אידיש איז דאס איך קען עס נישט ליינען? איז וואס איז אינטערעסאנט פאר מיר איז ווען דואלינגאו האט באשלאסן אז מען וויל אריינברענגען אידיש ווי איינע פון די, דעמאלט איז געווען אַכט און דרײַסיק שפראכן, דאס איז געווען די נײַן און דרײַסיקסטע שפראך, איז די מענטשן וואס האבן געהאלפן בויען יענעם פראיעקט פון אידיש דואלינגאו און באשלאסן אז די ארויסרעד זאל זיין א חסידישע, דאס הייסט מען שרייבט עס פונקט ווי מען וואלט עס געשריבן אין יעדן אין די כלל שפראך, אבער מען רעדט עס ארויס אזוי ווי די חסידים רעדן, און די סיבה דערפאר איז ווייל ווער זענען די גרעסטע חלק אידיש רעדערס היינט צו טאג? די חסידים איז אויב מיר גייען מיר ווילן אז אונזערע סטודענטן זאלן קענען רעדן מיט חסידים דארפן זיי רעדן אזוי ווי די חסידים, פארשטייט זיך איז דואלינגא נישט א סוף קלאס, ס'איז נישט אן אופן זיך אויסצולערנען רעדן פליסיג, ס'איז מער אן אופן ווי אזוי אויסצופריוון די שפראך און אויב ס'געפעלט דיר דערנאך זיך אנשליסן אין א קלאס. און די זעלבע זאך איז טאקע ביי אונז, ווען ס'איז נאך א זאך וואס איז פארגעקומען אין קאוויד, מארץ צוויי טויזנט צוואַנציק גלייך נאך פורים ווען מיר אלע זענען איינגעשפארט געווארן אין אונזערע היימען, האבן מיר אינעם פארווארד, די גאנצע פארווארד האט געהאט א זיצונג, וואס קענען מיר טון פאר די מענטשן וואס נעבעך זיי זיצן אינדערהיים, זיי זענען דערשלאגן, וואס קענען מיר טון פאר א פיק מי אפ? און יעצט מען געהאט עטליכע געדאנקען ביז איינער האט געזאגט צו מיר פארוואס מאכסטו נישט א אידיש ווארד אוו די דעי? איך האב געזאגט וויאזוי קען איך? איך קען נישט אריינלאזן דעם ווידיאגראף צו מיר אינדערהיים. זי האט געזאגט דו דארפסט נישט דעם ווידיאגראף, גיי צו פאוטא בוט און גיב א קוועטש. אזוי גרינג, אזוי האט זיך אנגעהויבן אידיש ווארד אוו די דעי, און ווי גיך דאס האט זיך באמת האט זיך אויסגעכאפט ווי מצה וואסער, מענטשן האבן עס געהאלטן אין זאגן ייש כח, און אפשר זאל קענסטו רעדן וועגן די טעמע און וועגן דעם ווארט, און איך געדענק א ווארט וואס מיין טאטע האט גענוצט וואס דו האסט נישט אריינגעשטעלט אין דיין ווידיאו, איז וואס עס זאל נישט זיין, די לויב און די קריטיק האב איך הנאה געהאט ווייל ס'איז געווען קלאר אז דאס האט גערירט מענטשן, אז ס'איז זיי געפעלן. איינע פון די זאכן וואס איך האב בכיוון געטון אין דעם ווידיאו איז איך פאדער אז די מענטשן זאלן נאכחזר'ן וואס איך האב געזאגט. די סיבה דערפאר איז ווייל איך טראכט דאס איז אייער געלעגנהייט צו נוצן אידיש, נישט נאר צו זיין פאסיוו, קיינער הערט נישט, ביסט אליין אין צימער, דאס איז דיין איינציגע געלעגנהייט וואס דו וועסט האבן איבערצוחזר'ן און זאגן די ווערטער אליין. איז דערפאר זאג איך צוערשט א סעריע ווערטער וועלכע איך זאג אויף ענגליש און נאך זאג איך וויאזוי מען זאגט עס אויף אידיש, אין אן אידיאם, אין א וועלטס ווערטל, און דערנאך זאג איך איצט לאמיר איבערחזרן און איר זאגט נאך נאך מיר. איז מיר האבן שוין געמאכט הונדערט פֿערציק אזוינע קליפס, און ס'איז שווער צו ציילן אבער פשוט על פי שכל ווען מ'טראכט וויפיל מאל איך האב שוין איבערגעוויזן נאכאמאל און נאכאמאל, און וויפיל מענטשן האבן עס געזעהן? זיכער איבער צוויי מיליאן מענטשן האבן שוין געזעהן יעדע שפור וועט דעי. און ס'טרעפט אז איך בין ערגעץ אינמיטן מענהעטן און ס'קומט צו צו מיר א מענטש און זאגט אר יו די אידיש לעידי? אז זאג איך יא, יעדע שפור וועט דעי. אזוי אז דאס איז עפעס וואס איך בין זייער שטאלץ דערמיט, איך פיל אז דאס האט צוגעצויגן אסאך מענטשן וואס האבן ליב אידיש, וואס וואלטן אנדערש נישט געוויסט וועגן דעם פארווערטס און נישט געוויסט אז מיר האבן ווידיאוס וואס זיי קענען הנאה האבן פון דעם, ווייל אפילו אויב ס'איז אויף אידיש קענען זיי ליינען די ענגלישע אונטערקעפלעך. און דאס פאר מיר איז איצט די גרעסטע ציל, איז צוציען וואס מער מענטשן וואס האבן א פאזיטיווע באציאונג צו אידיש, אז זיי זאלן ווערן שטיצער פונעם פארווערטס. גוט, מיר האבן אויסגענוצט אסאך פון דיין צייט, לאמיר קומען צו א איצטיגע געשעעניש וואס קומט פאר באלד, מען גייט פראווען דיין פֿינף און צוואַנציק יאר ביים פארווערטס, און אונז איז א געלעגנהייט נישט נאר דיר צו גראטולירן פנים אל פנים אבער אפשר אויף זום, אבער אויך שטיצן דעם פארווערטס און מאכן פאר עפענטליך אונזער שטאלצקייט מיט דיר, דער סעל אביסל וועגן דעם. יא, איך מיין ווען איך האב איינגעזעהן, איך האב געקוקט אויפן קאלענדאר און איך האב געזעהן, wow, פֿינף און צוואַנציק יאר בין איך שוין דא, האב איך אנגעהויבן דערציילן מענטשן אז ס'פילט נישט ווי א פערטל יאר הונדערט וואס איך בין שוין דא, אבער אזוי איז עס, און און די מענטשן אין אונזער געלט זאמלעריי, מען רופט דאס דעוועלאפמענט אפטייל, האבן אנגעהויבן טראכטן, דאס וואלט אפשר געווען א געלעגנהייט אז מענטשן זאלן קענען געבן א ביישטייער, א ברייטהארציגן ביישטייער, ווייל די פארווערטס נאך אלץ האט צרות מיט געלט, זיי האבן מער נישט קיין אבאנעמענטן, גלייך נאכן זיבעטן אקטאבער האט די פארווערטס באשלאסן און די פארווערד האט באשלאסן, מיר וועלן מער נישט רעכענען קיין געלט פון נייעס, נייעס דארף זיין צוטריטליך פאר אלעמען, נישט נאר פאר מענטשן וואס באצאלן, הייסט עס אז, אויף ענגליש זאגט מען the pay wall came down, איצט דארפן מענטשן מער נישט באצאלן, זיי קענען ליינען די נייעס פריי פון אפצאל, אבער ווערט עס נאך וויכטיגער אז די צוקוקער און די ליינער זאלן אונז שטיצן, פונקט אזוי ווי מ'שטיצט טשענעל טערטין, איך ווייס נישט וועלכע טשענעל ס'איז, די WNET, די הייסט די פאבליק פאנדעד ראדיא, זיי פארשטייען אליין אז ס'וועט נישט, ס'וועט אוועק, אויב איך שיק נישט אריין מיין ביישטייער פון צד צו צד, וועט עס, וועלן מיר מער נישט האבן NPR למשל. אבער ס'איז פארשטענדליך, ספעציעל מיטן פארווערטס, אויב מ'וויל אז די צייטונג זאל נישט אונטערגיין, איר ווייסט דאך אז אסאך צייטונגען זענען שוין אונטערגעגאנגען, איך רעד נישט נאר וועגן אידישע, איך רעד וועגן ארטיגע ענגלישע צייטונגען, איך מיין ס'איז זייער א שווערע צייט, אסאך מענטשן ליינען נישט, זיי קוקן אויף קעפלעך, העדליינס, און זיי ליינען נישט, איז דארף מען טוהן וואס מען קען אויב מען איז שוין יא א ליינער און יא א צוקוקער, צו שטיצן דעם פארווערטס איז די שמחה'לע וואס מען מאכט פון מיר איז טאקע מען האט באשלאסן ס'זאל ווערן א מען רופט עס א פאנדרעיזער און מיר האפן אז דאס וועט אונז העלפן אויך אז מיר זאלן קענען שאפן וואס מער מאטריאל אויף אידיש די אלע זאכן קאסטן געלט און מ'האט א מ'דארף באצאלן א ווידיאגראף אדער מ'דארף באצאלן עימיצער וואס זאל העלפן וואס מ'דארף באצאלן די מענטשן וואס טוען עפעס פאר אונז דארף זיין מיט וואס איז דערפאר בין איך צופרידן איך בין זייער גערירט אז מען קען באשלאסן צו מאכן א שמחה לקוביד מיר, און איך האף אז די פארווערטס וועט נאך זיין דא נאך לאנגע לאנגע יארן און מיר וועלן קענען אויפטוהן ווייטער וואס מיר טוען ביז איצט. עס קומט פאר ווען? קומט פאר דעם פערטן דעצעמבער אין אוונט. זיי קענען אויך געפינען דעם, ווייל ס'וועט אפשר זיין שווער פאר זיי צו געדענקען דעם לינק אדער צו פארשרייבן דעם לינק, גיין צו עווענטס אויב זיי זענען ביי פארווערד דאט קאם איר דארפט אפילו נישט גיין צו פארווערטס, אויבן לינקס איז דא א קנעפל איווענטס, גיב א קוועטש וועט איר זען פארשידענע געשעהענישן וואס קומען פאר און דאס איז איינע פון זיי. זייער גוט, זאל זיין מיט מזל און יישר כח און מזל טוב. א דאנק.
פאר אונז אלע.
פון זאלעמען.
איז נאך עפעס וואס דו ווילסט אונז איבערגעבן וויכטיג צו וויסן? איך האלט אז מענטשן וואלטן געדארפט טראכטן וואס קענען זיי טוהן מיטן אידיש וואס זיי קענען איבערצוגעבן דעם יונגערן דור, און איך רעד מיט דעם, רעדט מיט עלטערע מענטשן די גאנצע צייט אפילו אויב אייערע קינדער רעדן נישט קיין אידיש,

איר קענט זיין די מאטיווירערס פאר די קינדער, אז אקעי די טאטע מאמע קענען נישט קיין אידיש, בין איך זיכער אז די טאטע מאמע וועלן זיין זייער פאזיטיוו געשטימט וואס די באבע און די זיידע לערנען דאס קינד אביסל אידיש, איז דאס דאס וואלט איך געוואלט זען, אז מער מענטשן זאלן טראכטן נישט נאר פאסיוו, ווי אזוי איך קען זיך לערנען אידיש הערנדיג אידיש, אבער איך ווי אזוי קענט איהר אליין, אפילו נישט זיין קיין פליסיג אידיש רעדער, איבערגיבן אידיש צו אייערע אייניקלעך, אדער אויב איר האט נישט קיין אייניקלעך, צו די קינדערלעך פון אייערע שכנים, און אזוי וועלן מיר זעהן ווי ס'גייט פון דור צו דור, ווייל אזוי דארף זיין, אידישקייט און אידיש דארף גיין פון דור צו דור. ביי דער געלעגנהייט מוז איך באמערקען אז דו קענסט זיך בארימען ווייל דו האסט איבערגעגעבן אידיש נישט נאר ביי קינדער נאר אויך ביי אייניקלעך, מערערע קינדער און אייניקלעך. יא יא איך האב פיר אייניקלעך, דריי יונגעלעך און א מיידעלע, צווישן צוויי יאר אלט און זיבן יאר אלט, און אלע רעדן אידיש, און ס'איז דא צייטן וואס זיי גייען אריבער אויף ענגליש און מ'דארף זיי דערמאנען ניין מיר רעדן אידיש, וועל, קוק, ס'איז נאטירליך, זיי וואוינען אין אן ענגליש רעדנדיג לאנד, איך אליין האב גערעדט ענגליש ווען איך בין געווען א קינד, אבער איך און גיטל, ווייסט, אדער אונזער קוזין איציק גאטעסמאן ווען מיר פלעגן זיך שפילן, זענען מיר אפט אריבער אויף ענגליש, און ווען דער טאטע האט זיך אונטערגעהערט האט ער אנגעהויבן שרייען אידיש! און זיי איז, אזוי טוען מיר, איך מיט די קינדער, מיט די אייניקלעך. וואונדערליך, זאלסטו שעפן נאך אסאך אידישן נחת. דאנק. און נאכאמאל מזל טוב, יישר כח, און א דאנק פארן אינטערוויו. זיי געזונט.